Rhywbeth fi newydd ddysgu nawr, uh, un o ffans mwyaf Boys On, Rhodri Williams. Dwi yn, dwi'n licio, dim byd yn bod arni, dwi'n licio Boys On. A dwi wedi cwrdd, dwi wedi cwrdd ar hwn yn cwpl o weithiau, yeah. ond ar ddechrau Marathon Llundain, achos ges i'r fraint o ddechrau gyda'r bobl pwysig, so ni'n mynd. Lle ni'n bach yw e? Oce, felly ti'n ffan o Boyzone. Ond newn ni... newn ni sôn amdanat ti nawr. Yy, ti 'di bod yn ffilmio Cyfnewid, yn dwyt, dwi'n meddwl? Do, gaethon ni lot o hwyl yn mynd rownd Cymru, a ma' ma'r system yn gweithio achos ma' bobl eisiau cael gwared o stwff sydd yn y tŷ, dyn nhw'n mynd i ddefnyddio ragor, i gael rhywbeth bach yn ei le fe. Reit. Heb orfod gwario arian. Oce, ni'n gweld y y paratoade ag ati nawr. O's 'na... oedd 'na bethe, pethe od yna? Ddim yn sôn am Mari Love Green nawr, ond pethau... Wel, oedd Mari yn weddol od, a na, Mari, lyfli, oedd hi'n hyfryd i weithio gyda Mari, a dyna'r cerddi o'ch chi'n gael, a yeah. dim gwerth ariannol iddo fe, felly tasen ni'n dod â hwn i gyfnewid, fydden ni'n rhoi hwn a fydden ni'n cael cerddi'n cyfnewid a fydden ni'n gallu i gyfnewid e am rhywbeth arall. Uh, Dath rhywun mewn ar ryw ddol blastig heb freichiau. Mari, dwi'n meddwl bod hwnna... Ond beth o'n i'n syni, oedd oedd bobl yn dod â pethau, oedd yn newydd sbon. Nath merch o Lanelli mewn ar par o sgidie trendy ma. A o'n i isie nhw, o'n nhw'n bach yn fach i fi. Be heels o'n nhw? Na, nage, fel yym rhywbeth tebyg i rein. Ond nid rein o'n nhw, reit? A yy nes i ofyn i fe, achos o'n nhw yn y bocs am newydd sbon, a wedes i, pam ma' reina newydd sbon, pam ti'n dod i gyfnewid hwnna? Wel, brynes i nhw i'n nghariad i, a wedyn dybes i'r cariad, a o'n i'n o'n i'n meddwl, wel, oedd hi'n dda, es i mewn i nhw yn y siop, felly Daeth i enw i gyfnewid. Oce, chwarae teg. Wel, fel 'na mae'n gweithio. Sôn am Mari, ni'n gweld Mari wrthi fan'na. Ydy Mari'n mynd ar dy nerfe di? Mae nhw newydd ofyn i weud hwnna, dim fi sy'n gwybod hwnna. Yy, wel na, ti'n gwybod beth? Dw i'n licio rhoi cwtsh i bobl, ti'n gwybod? Right, a na! A tro cyntaf i fi weld Mari, oedd hi, O, Mari, a ti'n fawr, oedd hi, Ww! Sut ti'n fawr na ti? A wedodd hi, dw i'm yn licio cael cwtsh, ond ar ôl gweithio gyda Mari am gyfres, dw i'n cael rhyw fath o gwtsh nawr. A mae 'di bod, mae 'di dy ngwared ti, fi'n meddwl, yndi? t'o'? O mae 'di trio a dwi'n dyn wared hi hefyd achos t'o' mae hi'n dod o'r gogledd. Oce a pan mae... O reit. Newn ni weld eich dynwarediadau chi. Helo! Helo! A chroeso. Helo! Helo! Oce, odd hwnna'n iawn do? Helo! Nag oedd? Helo! Helo! Iawn, wel newn ni weld Mari yn dy ddynwared di nawr. Hmm. Shwd 'ych chi? Croeso i'r cyfle!

Ffrog briodas o'n i. Ffrog briodas! Dath rhywun mewn, dwi'm yn siŵr beth oedd wedi digwydd fyna. uh, ond na, oedd y, fe, oedd y fenyw wedi bod yn cynllunio nhw, a oedd rhywbeth yn sbar. A beth dath i? Dath i mewn ar ffrog, achos oedd, oedd hi'n meddwl fydde bobl a diddordeb mewn defnyddio'r defnydd i wneud pethau gwahanol. Ailgylchu, ti'n gweld? Ac fe ath y, fe ath y ffrog. Oh. Ond oedd rhywun eisiau defnyddio, ddim i rhywun oedd yn mynd i briodi, right. ond rhywun oedd eisiau defnyddio'r defnydd, achos oedd y defnydd yn ddrud ac yn...

Nes ti drio cnau boots cowboy. Reina well, fanna sydd â ti. Drych ar ein, right? Nawr, beth sy'n bod ar ein? Right, drych ar, mae'r tocyn cyfnewid dal i fod yn gweilod. Ti a Mari'n gofod cyfnewid pethau, ia? Oedd neb eisiau mynd â nhw. Driodd rhywun yng Nghwb Rygbi Llangefni ond oedd eu trad nhw bach yn rhy fawr, achos dim ond trad bach sydd â fi. O! A ma' nw 'na! Fan 'na! O! Drycha! Fan 'na! Ni'n neud rhaglen i S4C yn reidio Harley o Phoenix yn Arizona i'r Grand Canyon. Neis i rai. Drycha! A dyna'r sgidie! Dyna'r sgidie! 'da nhw! Fan 'na! Harley, Softail, Heritage Classic. Neis. Hei, dwi lic- dwi lico... Beiciau ar y llawr, wrth gwrs! Wel, wrth gwrs! Ond drycha ar wnna. Dwi'n edrych yn oreit fan 'na, yndw i?

Roll nhw mlaen. Chi eisiau gweld? Nai dyn nhw mlaen, nai dyn nhw mlaen nawr. It's dim amser dyn ni, ond byddai gwisgo nhw reit am nesaf. Ah, mae wedi gweud na na. Sôn am fe arall. Mae rhain yn gwerth 400 punt mae'n gweithio. 400 oedd o Leri, nes i dalu amdano nhw nôl yn 1989. OK. A dych am, nhw wedi para'n dda. Nes... Sôn am America fanna, nes ti fyw yn America am chydig do? Do, fi sy'n byw na am flwyddyn, fi sy'n sgio yeah. am flwyddyn. Chwarae pêl dro, chwarae rygbi. Chwarae rygbi. Chwarae rygbi yn wreiddiol dros yr haf. Achos dyna pryd maen nhw'n chwarae, achos dwi'n ffili chwarae yn Colorado yn ystod y gaeaf achos mae'n bwrw eira. Felly, ni'n chwarae dros yr haf, a wedyn nes i sgïo yn ystod y gaeaf. Oedd e'n neis. Bywyd yn anodd, bywyd yn anodd. Sôn am fywyd yn anodd, ti'n mynd i fod yn gweithio yn Cwpan y Byd? Cwpan y Byd, yn gweithio ar gyfer rhwydwaith yn y Dwyrain Canol, a felly fydda i mas fan'na pan fydd hi'n dwym iawn, a fydd rhai o'r bobl yn Ne Affrica wrth gwrs, felly fydda i mas yn y Dwyrain Canol am fis. So fydda i'n gweithio gyda bobl fel uh, Trevor Francis, Terry Venables, Terry Venables Frank uh, Stapleton, rhai o'n arwyr i, a felly mae'n bod yn uh, mae hyfryd. Dwi'n licio gweithio yn y busnes na, i weithio gyda'r bobl o'n i arfer gweld nhw'n yeah. chwarae, beth felly. Ti'n ffrindiau gyda lot o rheolwyr fyd dweud, uh, Harry Redknapp? A Harry Redknapp, wow. uh, fod chwarae, uh, mae'n campwriaeth golf gyda fe dydd mawrth, yeah. uh, Alan Kirbysh, Lia, bobl felly. Ond nes i gwrdd â nhw spel nôl pan ni'n gweithio i gwmni bach Live TV yn 95 yn Llundain, ond yr unig bobl ni'n gallu cael ar y rhaglen oedd Alan Curbishley a Harry Redknapp oedd yn rheoli West Ham ar y pryd. Oedd 'na neb arall yn fodlon teithio i Canary Wharf yn Llundain, a felly des i'n nabod nhw fan'na. Ond yym. Bywyd arall fan hyn. Ie, wel, jyst yn nabod y bobl, ond dwi'n lic- dwi'n lico nabod y gang 'na.